ha khensa ku va mpfulele chanele ya matimba emmanuel maluleki youtube channel kombe mi subscribe ku chanele hi kota ku kula ku fana na tichanele letin'wana um vanhu va ka hina ku na mhaka liya ya xivala liya xivala xa tihomu ku na yin'wani content ni nga yi endla ni ku hayi xivala xa tiyisiwa xivala xa bohiwa xivala xa rhangeriwa mahlweni va ta ni twisisa lava va nga na tihomu ku ni vulavula hi yini ivi un'wanyani ka rin'wana ra masiku a ku a ah, loko ni twa kokwani va ku hayi vandla va vanhwanyana va ri a va fanele va nghena xivaleni xana problem i yini n'wana madala or boti n'wana mhani a mi ni pfuni ke ni ku hayi ni ta kuma siku ni zama ku yi vekaveka laha na laha tanihileswi mina ni nga na vutivi byo karhi byitsongo lebyi ni nga na byona a ni ku na ku va ku hayi sweswiwani i nkarhi wa makhisimusi or i good friday ku sindziwa majarata or ku sindziwa rivala or ku sindziwa ndyangu ivi ku rhumiwa vana va majaha va va teka vulongo le xivaleni xa mukhalabye kumbe hayi fambani ka manimani mi ya kombela vulongo ku hi ta kota ku sindza la mutini ku ku ta kota ku saseka kumbe hayi n'wina vana fambani le ndhoveni le mi ya mi ya mi ya lava laha ku nga na tihomu mi nusa vulongo mi vuya na byona hi ta kota ku endla e, ndyangu la kaya ivi va ku hayi hi leswi ke mi nge ni mi pakela tona ku na ku vana va vanhwenyana a va fanelangi ku nghena exivaleni vanhu va ka hina loko n'wana wa nhwenyana a ze a fika le mpfunghwa leyi vatswatsi mi ta ni twisisa a nga fanelangi ku nghena xivaleni a nusa vulongo munhu wa muyimani loko a ri muyimani vanhu va ka hina a nga fanelangi ku nghena a xivaleni a nusa vulongo that's why loko mo languta loko vana va vanhwenyani loko va kurini ku ri nkarhi lowu ha va fikini le mpfungwa leyi loko va fika va kuma tihomu ta mukhalabye wo karhi mukhalabye yi ta ku ho vatukulu va mina yimani kwalano i va yi khayimela tihomu letiya le kule le e va sala va yini va rhwalela vulongo lebyiya ivi nakona loko tihomu leti a ti fika ti endla vulongo le a ti khamela le mpfuku a swi pfumeleriwi ku yini va tshunela kusuhani na tihomu hikuva van'wanyana va kona loko mi kuma ku se va fike nkama luwa va ya le mpfhuka swa onhaka swilo i kuma ku n'wana wa nhwanyana wa tekiwa tekiwa kahle a ya vukatini ivi a nga kumi n'wana kumbe ku fika nkarhi luwa wa ku veleka loko a bihe emirini emi kuma ku ndzhwalo wu tshama wu kha wu huma nkarhi hinkwawo kumbe a ya vukatini swi fika swi nga endli ivi se mi sungula ku lumbeta vo hahani mi lumbeta vo malume ku hayi va ni loyele n'wana wa hina hi ku yi loveriwe hi mali yo tala ku loko a fika le evukatini a nga kumi vana because of va a va fanelanga ku ya ku a xivaleni xa tihomu hi ku vo tala ma swi tiva ku tihomu loko ti ri ti ti ti ti ti ti lava ku veleka na tona ku na tin'hweti to karhi leti ti fambaka tona mantwisa se hi xintu a swi pfumeleriwi leswiya vanhu va ka hina mi languta minkama yo tala vanhu a va pfumeli hambi ko va humelela yini na yini mi nge twi va ku n'wana wa nhwenyana loko se a fikele mpfhuka famba le a ku a xivaleli endla ya endla ya nusa vulongo ku rhumiwa ngopfu yini vana va majaha ma ni twisisa hi ku laya xivaleni la ku na swiyila swo karhi leswi swi nga swi nga khoma xivala a swi lavi ndhawu leyi a yi lavi ku thyakisiwa xivala a xi lavi ku thyakisiwa hi swilo swo karhi xivala na xona xi fanele xi tshama xi basile ku tihomu letiya na tona ti ta kota ku tswala ti andza xivala xi ta kota ku hlayiseka ku va na swilo swo karhi ma twisisa hi ku van'wanyana mi endla mona munhu wa swi vona ku hayi. I le mpfungwa a fika a ndondomela a nghena a xivaleni xa vanhu ivi tihomu ta mukhalabye ti nga ha andzi la mutini kumbe tihomu ta mukhalabye loko ku fika nkarhi wo hayi ti va ti ti lava ku veleka or ti lava ku beka mi kuma ku marhole ma fa hi mhaka ku wena i nghene la xivaleni lexiya i endla sele. ma vona se leswiya vanhu va ka hina mi swi hlonipha mi swi chava swinene hayi ku vanhu loko va ku hayi vana va vanhwenyani mukhalabya ku la xivaleni xa mina a ni lava vana va vanhwenyani ku swa ku i tiyise xivala hi vana va vafana a hi swona hi mhaka ku ku na